Bed yom tutwal me neno cik kekeni ni dong okati opo iwor otwal pi byelwa. Akoyo, man dong cik pa kaka, cik mukwongo, cik namba acel, cik pa kaka ma mako mato kongo. Cik namba acel tamme acel miyo en ni ngat mumato kwongo alany nongo oturo cik. Mato kwongo alany en aye mato kwongo i rwom ma lamal, ma gengo dano meno timo jami mapol ma myero en otim, macalo ladit onyo bulu i paco. Cik namba adek, Cik pa kara ma kimako kwalo kwo, stealing. Ngat mukwalo kwo mo keken ka mo keken i yo mo keken nongo oturo cik. Labolle, kwalo lee, kwalo jami ma i poto nyo ma i dero, kwalo lim, Kwano jami ma i ot i kine mukene.
Cik pa Kaka me Angwen. Cik pa Kaka ma kemme ki kwo. ki bwangi madongo ma mako jami ki lim pa lwak. Ngat ma okwalo lim onyo jami pa lwak onyo oloko jami pa lwak odoko mere nongo oturo cik. Man tye iye jami macalo lim me yubo gudi cuk, ot lega, gang kwan, onyo lim me kelo dongo lobo macalo lim me NUSAF, PDM ki mukene.
Cik me abic, Cik pa kaka ma mako ngolo wi dano ki tim aranyi i yo. Ngat ma ongolo wi dano i yo labolle yako dano, buro dano, goyo dano ki mapol mukene nongo turo cik ma pwod bimakke pwony.
Cik namba bungwen, cik pa kaka ma mako ringo pit. Lanyodo ma pe tye ka gemme ki tic ma mere. me pito latin mere i yo ducu onyo ma oweko te me pit i wi lanyodo acel kene. Labolle, won latin ma oweko te me pit i wi min latin kene onyo i wi dayo no,

Cik pa kaka ma mako cwalo lutino i gang kwan. Lanyodo ma latin mere mwakane kato abic ento pe ocito i gang kwan nongo oturo cik
Cik pa kaka me apar wiye aryo Ngat ma oweko lee mere me naka ata nongo oturo cik. Cik namba apar abiro, cik pa kaka ma mako lok kum nyom. To me acel, nyomo lutino. Anyaka ma pud latin, nongo en aye anyaka ma mwaka mere peya oromo apar wiye aboro, pe pwoyo, pe kitwero nyomone. Aur ma pud latin. En aye awobi ma mwakane pud pe oromo mwaka apar wiye aboro. Pe twero nyomo dako. Ngat ma onyomo, ngat ma onyomo onyo opo ki latin mo keken nongo oturo cik. Cik namba apar aboro. Cik pa kaka ma mako loko ngom. Nyuta acel, Ngat ma okelo lara me gopa i kom ngom pa lawote nongo oturo cik. Nyuta me aryo, Cato ngom. Ngat ma ocato ngom kwaro labongo ngic. ki nyeyo pa Kaka dong oturo cik. Cik namba apar angwen, Cik pa Kaka ma mako gwoko lengo i gang. Won gang ma peke ki yub magi ma mako lengo, me gang nongo oturo cik. Magi aye jami madok dok ma wayero ki i kom cik madwong-ngi, gin tyen aryo i wiye. Apwoyowu twatwal me winyo ento alego ni i kom cik man wubal lutino. Man dong onongo i kare me goro mugica onyo ayo i kom cik magi. Pi meno, alego ladit kaka mucung i ngeta eni, kacel gin ki Retired Archbishop Buck Becker Ochola wek gugor ayo.

Kacel ki the Pentecostal and the Orthodox, lutela ducu bino cung kakany ngat acel acel wek mugica eni ma wagoyo i kom cek-ki omak denomination ducu. Bene alego ni ladit Monsignor Matthew Odong. Bed obino kacel ki Victor General ocung ka kany i cawa man. Ee, lubito ka abedo aryo ka ayo kitye ka goyone alego bed ni wan wubicung ka kany nyo il tingwa pi wil ma tye. Lutuwa bene amito waco moko ni.

Ki dong waneno cik okati maleng maleng acoli ka tye ki cik kita wan wadongo iye i kare cani wun nongo yec komi tye ento man walwero myero wadwoku dong cik i wa woro labed naka i kwowa amen.
I kwo Yecu. Cik okelogi ma muno mogo giwaco ni muno kwero. Muno pe gengo cik pa lwor. Cik pa lwor ma giwaco ni ka an aneko dano pe adonyo ki rem me paco. Giwaco ni latin nyako en keken aye laro dano. Ka gimito ni gimar oput, pe tye cik mo mukene maber makato pa lwor-ni. Meno rwatte cik pa Lubanga. Ci i cikwu eni ma wun wukelo woko lworo pa muno-ni, pe cik mo mene. Pien wungeyo cik me kwo giwaco mere ni, Aya lamera, wac kom loyo kwo, in latit Lubanga. Ento pe ibed kwo.

Ci jo mukene ma gucwero kany eni ma olworo pa mono ni rac mada. An an lok amero tumo kinya.
Alegra Bishop, Lega.
I buk pa Jon, an acung i te kanisa me Seventh Adventist Church, nyiya kilwongo ni Lakwat Latiwi Charles. I buk pa Jon me acel, man Lok pa Lubanga, curane tye adek tinge tye angwen. Owaco i lok ma cek kany ni dano acel acel ma timo bal, nongo oturo cik.
Lubanga ma kwo, pwoc ki pak ki deyo ducu dwoko boti makato ducu pi kelo wan pi kine-ni.
bino kacel me paco, me paco, me gwoko litino, me gwoko lobowa. Wang lobo dong wuneno i Bunyoro pe gingolo kulu, jo Lubini aye gingolo kulu, Madi bene pe nongo gingolo kulu, gilego ka ma giwaco ni jami magi-ni onongo gilwongo ni East Madi gimiyo amiya.

Jo me ajare, Rwot ma megi ni owinyo bol bong
lakor adada waco ni gwoki na kor man macur acura pien pe ki nyako onaro awobe ki dong kityeko cwolo ki pany pien gikwanyo litino ka kaka aye kicwalo kwede ci odoko wer abara.

Ka obedo gin me nywalo kwor, in ki otwiwu lok cawa weng, ci dong lityen anyira pa omegini me kare aye dong gicwolo cen dong me nywalo. Yako an bene anywalo mere nyen acalo ajany dong, ka awobe dong lwo, an atye ki ngat ma cwolo me kwor. Te dokke ni ngat ma mot pud pe obino, dong dong tye acwele bene ni.

Buk aryo-ni ginongo kwene ma oneno i cingwa ni labol jono me nibedo pi cato. Ento piny otyeno ni buk me acata-ni bio, ci bolo bedo tye, desk bene bedo tye ka ma kicato iye me miyowu ngec caka ki kono otyeno, bit bene kumeno ki i cwinywu.
Man kelo tere, dong gibicero atir cik pa kaka ki kit mewa otere me mako cal, ka kimako meno ci dong gibidok gibedo piny.